on dördi sähetli gün diýen ýaly biziň Nuraman Bekiýewiç Saparowyň öýünde şu gün bize Aşgabatdan gelen arzyly myhmanymyz Narmuhammet Kakabaýewiň gatnaşmagynda hem-de beýleki oba oglularynyň gatnaşmagynda Günbataryň belli halypa bagşysy Nurberdi Gulowyň gatnaşmagynda şu gün biz Nurberdi agadan sungat ýoluna, älemine çykyşy barada, aýdyma başlaýşy barada, soňky durmuş ýollary barada, hemmesi barada takyk bir halys çuňňurrak gürrüň şiresi bilen gürrüňleşip, sözleşip, sorag-jogap berişmekçi. Şoňa-da häzir biz halypa bagşymyz Nurberdi aga bilen çaý başynda, gök çaý başynda häzir sorag alyşýas. Biz her kim özüniň ýadyna düşen, islän soragyny, gyzyklandyrýan ýerlerini, Bermeli, olam özüniň başardygyndan jogabyny bermeli. Häzir onda Narmuhammet, mikrofony men saňa berýärin. Soragy başlap bilersiň.

Men abi ilk soracak zadım şo da bu. Ne var? Türkmen diýýänler şahanna neme bolýar diýýärler. Kaýsy mekan tutsam şo şahyrçylyk hem şonda bolmaly diýýärler. Ýöne şol bir hemmesi bagşy ýa şahyr bolup gidäýenok-da. Ýöne şoň bir gözükip durýan adamlar bardyr belki şolar hakda men Suwuny jukup alma Nobet däl şu men. Men bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylyň şu bahar aýlarynda dünýä inipdirin özüm-ä. On ýedinji ýyl ýa on sekizinji ýyl şol iki aralykda o wagtda ýa uçot alyp, ýyl hasabyny bilip ýa-da Sagatly işläp ýörlen zat ýok, göçaryn halk Şahman obasebet diýen şo obasebediň territoriýasynda, şo Şahman obasediň şoň territoriýasynda eneden bolan men. Onsoň şonda nä adam. Dört ýaşynda soň dört ýaşandan soň nämine özüniň bir zady diş ýalak galfa zadyny indi birazjyk zat aňlaýan eken. Hawa aňynda galýada ýaşlykda. Şo wagtda. Başga bir aýdym-saz ýa bir ola kon başga toý meýlis bolanda-da şo gyzlaň lälesi bolaýmasa, ýa hymyl çalan bolaýmasa ýa-da gargy tüýdüň ýanynda aýdym aýdýan bolmasa, ýa bir ýerden gelip gyzlar gowus çalyp duran bolmasa üýşüşip. Şondan başga zat bolmazdy. Bir belli-belli bir bagşy gelse gelerdi, aýda, annada ýyl, ýyl içinde bir ýa iki ýyl, üç ýyldan bir gelse-de. Bu neçe bolan soň? Aý, her ýerde bir dörtde, bäşde öý bolýar. Bir ýaýly urt diýip gonulýanda şonda bolýar oba. Ýogsam her kim öz mal-garajygy, şo mal-gara bilen. Ä, oňşuk dolanşyk geçýär-le o wagtlarda, her kim öz mal-garasy bilen. Nire amat doly şo taýda ýurt tutup. Hawa, nirde bir malynyň bir garny dok boljak bolsa, ä, häleki malynyň bir oňşugy geçjek bolsa, özüniň oňşuk dolanşygy geçjek ýerinde malyny çarwaçylykda hemretjek, onam äkidip hyrydarly ýerine satjak, şondanam harjy gazanjak. Belkim şeýdip bir güzeran boljak bolup görünip görlen döwür-dä. Şonda şo gyzlar üýşüp läle kakanda menem şo arasyndan aýrylmazdyň. Hawa, özümem muna garaz doglumda-da bir bir olakan bir bir syratly zat bolup dogan dä bolmagym-a mümkin şunça. Garaz oglan uşaklar-a Şo oglan uzakmy özüm ýaly oglanlaram bar bolmagy mümkin ýöne şu gyzlaň läle kakanyny şony men gapdalyndan aýdym edip aýdan bolýanda. Hä şo ýadyň ozi şu ýa. Hawa. Gyzlar joşurar. Ozaň yzyndan şo hymmyl çalýarlar. Şo hymmylda şony şo olar şu hymmyl hymmyl etsele men barmagym çommaldyp haýsyna birine çommaltsamda şoň ahymmyllaý hymmyllaý dip şol Şolaň şo agzyny öýkenen bolýan-a. Şondan başladym men bu ba gy sungat ýoly şondan maňa gelip ilki şol höwes döräp ugrany şol. Sözleri ýadyňa düşýä ol nireden gelip nireden düşýä da indi oň sözleri ýatdan düşüp näme ot o taýda bir o taýda şahyrana gyzlar ýok. Ba gy diýegeldi ota ýataga boýny doly otaga Şu otagasyn ýolmaly, nä köjebesine minmeli diýip şu şunuň ýalak zat läle kakallaryny aýdýarlaryny bilýän. Hawa. Emma başga zatlary meň hemmesi ýadyma çykyp durana ondan bäri han indi şu wagtlar ýetmiş üç ýeş ýyl geçip barýar indi biz biz dogalymyz bäri döräýdik. Altmyş dokuz ýyl dört ýaş boljak. Ynha şu şondan soň ondan mal gara näme ýedi ýaşamyzdan soň hem şu Ozal-a guzy bakdyrdylar. Çopan goýun bakdy, biz guzusyny bakdyk. Ondan soň özümizi guzudan aýryban malyň yzyna-da şol ilki-ha, hol göze görnüp duran ýerde ýaşuly kakamyz şo taýda, Men yzyňdan bararyn, şo ýerden hiç ýaýyk goýberme, şo ýerlerde töweregine aýlanda gezde ýör diýse, bizem ony o taýdan bir. Möjek depäň aňyrsyndan bärik gözün gulagyny körkezärse-de ondanam gaçyp heý-waý diýip gaçyp gelen döwrümüz ol. Ondan owal goýnumyzy ätiberemzak-da. Goýnumyzy ätibersek ýenjiljek-dä biz. O ýaşyny-da ýokusy görýär ahyry. Möjekden-de ýaman. Hawa. Şoň bilen-ä şeýdip çopançylyga başladyk. Ta şu, garaz, öz, özümiz bir işjeksher ýigit bolýançak, ynha şu çopançylygy bakyp, çopanyň yzynda-da şu oba käbir bagşy gelerdi, Mämetweli ýördi, Töre bagşy diýerdi. Mämetweli köplenç bize gelýän, Töre bagşy soňky wagtlarda şu otuz dördünji, otuz bäşinji ýyllardam näme gelip ugrady. O-da gelerdi. Ol indi oňda aýdym aýdyşy bir özüniň bir bir tagamy bar. Mämetweliň aýdym aýdyşynyň bir tagamy bar. Mämetweliň aýdym aýdyşy edil şu sirkde oýnaýan artistleňki ýaly. Ol şu tambyry çalyp aýdym aýdyp otyrka, ol toý-meýlis başga zat ýok-da. Ýigitler şu oýun görjek. Halka şatlyk, oýun gerekde. Şonda Mämmetguly bagşa şu yzynda bir bir zat goýardyrlar. Şuny agzyň bilen gahyp alarmyň diýip. Şonda goltugynda dutary özi şeýdip baryp şony arkan düşüp baryp şony dişläp alardy. Şeýle, hawa, juk juk juk juk juk juk öýdüp barýarka şol agzyna asyp, onsoň şony toparlap, O taýdan biri me edip gygyrýar weli, şonda-da baryp nemeden şony agzyna öl etmän getirip orta taşlardy. Aýozo şunam ýazman. Ýok, gidýär. Ol, ol gezip beren ýerinde-de aýdym aýdyp gezip ýör. O wagt şol diýen gapdalynda saz çalyp-dany, saz aýdym aýdyp oturan adam däl ol. Ol özi ýeke dugtar bilen uruberýär malça-malça. Dogry, halypa, neme bolýar-da, bu wagt bir sazany laňňarada köp adam oýnatsa, ol ýekeje özi köp adama tans oýnadyp berýän eken. Şo köp adamy özüni aldyryp, köp adama-da özüni sag bolsun alybilerdi şondan. Aýdym-da aýdýar. Näçe wagtdyr diýen wagtymy düşünýärmi? Seň şu radiýa beren ýazgylaňda öz himiň bolup şony halk kiňi diýip, halk sazy diýip beren aýdymyň barmy? Gaty kändir. Haýsylar? Hany bir eşderler şolary. Maňa näme? Eşitdim men öň şeýle diýip. Men näme diýsene. Hä. Muň arasynda bagşylardan. Garşa-garşa oturyp aýdym aýdyşyp, saz çalşyp olardan öwrenen zadym ýok şu aýdýan aýdýan aýdymlarymyň köpüsinde. Ýöne gapdalyndan eşdip diňläp şeýleräk çalýar-ow şu diýip. Şoňam edil özi däldir. Gara şoň bir utgasyndan alyp gaýdyp ony bir ýol Şujagaz öz göwnüme ýarady, halka-da ýarar-da şu diýip etdenje zatlam boldy birnäçeleri. Hum, haýsy aýdym boldy? Aý, ol aýdymlar kän. Emma weli meň özüm şu hiç zatdan indi özüm bir bagşydan şüýledip aýtmaly şuny diýip öwrenen zadym dä. Ýa-da bolmasa bir nemede nalekar sonam geldimi dag diýen aýdym bardyr. Şony nirden alyp, nirden nemeden özümem aklym heýran şoňa. Sebaby näme diýseň bir öz hiňňillenip oturyşyma şu ýaňky aýdymlaň şu öwrenjek bolup şuny şeýle neme edip şoň sözlerini aýdyp otyrkaň şu tamdyran tyňňyrladandy, tyňňyrdadyp. Şol öz hiňňildenenini bilmän galyp, şo heň birhilireje üýtgeşik bir agzyňa bir zatjyk gelýär, şony şo köp gaýtalap, tamdyr bilen öz oňardygyňdan özleşdiribereňde, ynha, bir aýdym bolaýjak ýalak daşy. Şüä şeýleräk etsem, şu taýynda beýläk. Ynha, şeýdip ýasaşdyran aýdymlamam bar. Men oň haýsy birini aýdaýyn näme aý Aýdyber daş ol aýtsaň gowy-da biz bilsek gowy-da men aýtjak bar. Ýaňky şo Sonam geldim diýýä. Sonam geldimi wa ine sen sen ýetir ol bir aýdyma meňzeýändir o dogrudanam aýdyma meňzemese kön könesi bolmadyň täzesi bolmaz diýýä-dä. Könesi bolmadyň täzesi bolmaz diýýä o bir zatdan hökman ýok. Bir ýerden meňzemek bolmaly. Ýöne meňzetmekde-de şo indi bir ýerden ugur almasaň bolanok. Ýöne ýene-de şunuň ýaly aýdymlar. Indi ýaňky tüýdüň heňi diýdik. Indi öwýänme bir zat etdik şutadan ýaňky näme o Oglum bolsady, aý bagtym bolsady diýdik. Hawa, Döwlet bäý. Ol bir gulfogyň birhili sapy bolup gitdi. dünni. Gulhogun diýip bir aýdym aýdýarlar. Bilýäňmi? Her kimde özi özüçe aýtsa, öz göwnüne şeýle ýarasa, şonam şeýdip aýdyp, halka-da ýarasa, şonyşy aýdyberseň, onsoň ol Meň göwnüm öz düşünişim boýunça şol bolarmyka diýende, men näme, sebabi menem kän öýkenjegem boldum. Sebabi Biriniň agzyny öýkenseň, bir gowy bagşyň agzyny öýkenseň, indi mes mysal alaýly, Sahy Jepbar bar, Magtymguly pahyr bar, Magtymguly Garry. Indi şu pahyrlaryň, şu halypalaryň agzyny öýkenjek bolsaň, agzyň gyşaryp barýan ýaly. Öýkenýäňem weli, şolaň şu edýän zadyny etseňem özüňçä edäýmeseň, Şolaň edýän zadyny etjek bolsaň, şol-a öz-ä bolan-a. O bolmandan soňam ol nämä gerek oň damaňda aýlanýan ýerini aýlabilmeseň ony etjek bolup. Hawa, näme häzir dogrusy birnäçe bagşylar şo Magtymgulyň agzyny öýkünýär, birnäçe bagşylar Sahyň agzyny öýkünýär weli, şu öýkünenlerinde şoluň garasaňa garasy görnüp bir. Ýete bilmän ýadap barýan adam bir alla bir dynç almasam bir çaý içmesem şoňa ýete biljek däl diýýän ýalak düşünýända özüm göwnüme şeýle gelýäda şol adam öz öz kemçiligini özi bilipdän şony şeýtmedi ýöne özeçe aýtsa şo heňi bir heň bolýada hakyňky bolsun ýada bolmasa O, Magtymguly halypaňky bolsun, Hak halypaňky bolsun, haýsy, şu halypalaň haýsynyňky bolsa bolsun weli, şo, özi şaýytsa, özi halka-da şony ýaradabilse, şol bolarmyka diýip düşünýän-de özüm, öz göwnüme şeýle düşünýän. Onsoň meň aýdymlamda ýaňky, indi şu wagtdan, ha, haky biziň Türkmenistanymyzyň Sazandalarynyň hakyky bir görnükli belli sazanda, halk artisti adyny alyp geçen Çar Täçmämmet, ozaň halk artisti adyny alan gyjakçy Ata Awlyýew, şula meň ýanymda kän aýdym saz çaldyk. öňürtisi şol kemçiliklerini bir olarda kömek etdi. Menem şeýleräk çalanlaryny gowy gördüm. Şola özlerem bilbil ýaly, olaň ýanyna aýdym aýdaňda öz agzyňa gelip barýan ýalagam bolýa. Olar aýdym ýan gapdalyňda saz çalanda halys seň gowam bolýa, öz göwnüňede ýaraýa, göwnüňem galkynýa. Şonda diýdiler özleri. Nurberdi aga, seň şu aýdýan aýdymlaň biz eşidemizap, şuny özüň döredipsiň, şuny kompozitor soýuza ertip, şunuň sözlerä halk şahyrlarynyňky bolsun weli, Ýöne sazyny özüm döretdim diýäňde bolmaýamy sen? Muňa pulam töleýär diýdiler, dogram aýtdylar maňa. Men aýtdym şuň puly piçegi gerek dä maňa. Men şu öz elime geldi göwnüme ýarady etdim. Men şolary Baryp, kompozitordan geçirjek bolsam, soýuzdan geçirjek bolsam, muňa eglenjek bolsam, men diýdim, bitim bişme ýaly boljak, ýakamy kiri, ýaka, boýnumy kesjek, ozal-da ýüz ýyl boýnum ýok, o gyl ýaly bolupdyr, towlanan takarçyk ýaly. Men muny neme etmäýin, maňa azar bermeseň-ä indi. Şuny halk aýdym diýeýin-de bereýin, siz-de razylaşyň şony diýip aýtdy. Olar gülüşdiler, oba, onuň notuna, ozal-a ony, Nota aga çekmeli, sözi bilen sazy deň gelýämi, ony bir kabul etdirmeli. Ozal aý hyzyrdysy kän diýdim men muny men. Aý gezmäge bir özüň şu taýda bir öýüň-iliň bolmasa maňa gyn düşjek oglanlar diýdim. Men näme soňky dogrusyny aýtsam, men ol bir oglanlar bilen Içişip, iýilişip, otak baryp, butak baryp ýören döwrümde däl ol. Men irräk taşladym bi o zatlary. Şu bärki ýöne etmedik-ä däl. Ýöne şol ir wagtda ýaşym gyrkdan aňyrdaky ätiberdim-dä şo zatlary. Hemme zady. Peýda getirýän zat däl. Hemmesi Hemmedat diýdim başgasyny düşünmeseň Geçen gören şahyrlaň bar-a sen Baýram şahyr bolansyň gördüm diýip. Gördüm Baýram şahyr birje gezek gördüm. Bäjany. Garran wagty. Bäjan şahyr bilen ýoldaşym bolup kän oturdymyň söhbetdeş bolup. Hawa. Bular nähiliräk adamdy daş batamýanky. Bi Neme Baýram şahyr diýen adama garran wagty hakyky ni zat ýadyma çönak diýip ýören döwri gö gördüm pahyry. Kyrk üçünji ýylda. Näçe ýaşlaryndady? Aý şo wagtda men oň näçe ýaşdadygyndan soramadym sebabi men näme şony indi şu wagtky akylym bilen neme edemde ökünýän oňa. Aý, soramandyryn şu näç. Ýöne Şahyr aga nähilli indi häzir goşgy goşup bilýäň diýdim ýöne. Adam bir ýaşlykda Mejnun däli ýaly bolýar-da bir gezip gören. Deperegözräk bir esetmal ýaly bolýar. Ýogsam maňa şo wagt şo pahyra şeýle sorag bermesem-de boljak-da men. Hawa. Ýagdaýlaryny sorap, Aý Allah kuwwat bersin saňa we indi goşajyk dagy ony häzirde goşa weli, il halka gerek adamsyň sen diýýäm Allah men. Goşgy dagy goşup bilýäňmi diýende men şonda şo ýaşlygyň etdirýän zady şo. Ortarak bolýan. Hawa. Oddy, Oddy dagy inim o zatlar indi galyp barýar menden diýdi pahyr. Men nji zat ýadyma düşen-ag indi, diýdi. Emma Bähjan pahyr şu ýanyňa gelerde eliňe edaramyza-da gelerdi. Oturyp tamdyra bersek elimize hiňňillener aýdym edip aýdyberer oturardy. Sazýamydy özem? Ýok, taýak taýak kakan ýaly şeýdip tamdyraň ştaýyny kakyp elini şeýdip oturandyr ýöne. Hawa, saz çalyp bilen-akdy pahyr. Aýdymyny aýdýamy özi? Özi şahyr adamdy hawa aýdymyny aýdýa. Batyra näldira gaýdar. Aý garaýan üzre bir kiçeňräjigede adamdy pahyr. Orta boýunja. Öz on iki müçesi özüne miýesserji adamdy. Özi şa şadyýanjy adamdy. Niräk barsa şatlyk hawa. Eger göwnüne ýaramadyk zat bolsa özüne. Bir gaýyş söz aýdyp, sen goşgy goşa bileňak dagdysy, oňa şo terk şo taýda goşgy goşup bilýär diýdi. Duran ýerinden. Duran ýerinden. Hakdan içendir. Hawa, mugallym bolmuşdaýda ölüp gidipdi, pagyrlaň hemmesi ölmejek ýok. Hawa. Şol şoň bilen ikisi bir bir gün Aý, ony muny bir okuwça zada bir rugsat diläp gelende, saňa ol rugsat berjek-dä näme? Sen goşgy goşýanyňa, şahyrlygyňa-da näme guwanýaňmy, daýanýaňmy, baýranýaňmy, buýsanýaňmy? Aý, bizem goşup bilýäris ony diýipdir. Goşgy goşsa ýeňde alyp gidiberjek däl. Şonda pahyr, Sen bolsaň küştüň pyýadasy, men bolsam urhy diýä. Adamyň adamdan köp bolar parhy diýä. Agzy näme? Agzy porsy godanaja goňursy, torsakdyň tomzakdygyňy bilmedim diýipdir oňa. Şondan gaçypdyrlar pydyrak ýaly. Pahyryň. Biz bir bendäň bir näzirek kimdigin-ä bilemek, bir bende garaz, şeý diýipdir bolansoň, gaçypdyr o Kimdigini belli edipdir. Şol reňkini öwezsypatlandyryp ýaşaýar. Öwezsypatlandyrypdyr-da, başga-da sözleri kän şol ýaly. Pahyr, ol duran ýerinde şuny ýaly, ýöne mysal getirip aýdýaşda, biz ol adam ýaman ýa bu adam ýaman diýip aýtdygymyz däl şol. Göwni galyp diýende şu gaty degişini aýdýarsa, şoňa şo sözleriň şo derejä göwni galmasa, şo derejä şo sözleri diýmeli däldi agyz.